Un felis de tardi bon bini den e ora santu i sagral. Awe nos ta huntu ku Nuraima tambe ku ta kumpañá nos riba e atardi aki, e ora santu sagradu riba dia di Asunshon di Señor. Nuraima bon tardi, bon bini. Bon tardi Frances, bon tardi tur esnan ku ta skucha i mira nos awe. Bèrdat, riba e dia kaminda nos ta rekordá Ku Hesus a subi bai shelu, pero preparando n'e mes momentu tambe pa lokual ke ta bai laga pa nos, ku ta su Spiritu Santu. Sigur ku sí! Ta dia masha importante pa Iglesia, un dia ku nos ta para ketu, pasobra manera bo ta bisa ei,

Nan a mira kon Hesus tabata subi bai shelu serka su Tata. Pero esei no raima no a sosodé sin mas. El a bisa nan, Mi ta bai, pero mi ta manda e Paráklito, mi ta manda e Yudadó, mi ta manda esun ku lo bini pa sigui ku boso te na fin di tur tempu. Pues nos ta haña ku su.

Y me da la esperanza que pronto volverá. Nos ta inicia e atardi aki yamando e esumani di ta tur nos peticionnan cu nos tini personal, particular y familiar. Nos ta yama Jesus danki tambe pa su subimento na cielo y pa e regalo grandi cu el a duna cada un di nos ora cu e ta bai i manda pa nos e Spiritu Santu. Ta pesei mister a inisiá e atardi aki ku orashon na Spiritu Santu, Spiritu Santu, alma di mi alma, mi ta adorá Bo, iluminá mi, konsolá mi, bisá mi kiko mi tin ku hasi i mandá mi hasié. Mi ta primintí di entregá mi na tur kos ku lo bo pidi di mi i di aseptá tur loke bo pèrmití sosodé ku mi. Mustrá mi so numa loke ta bo boluntat. Amèn. Amèn. Mi ta kere no raima ta un bon momento pa nos ban duna awe Señor na prome luga nos curason, nos entregele nos curason, nos consegra nos curason na dje di nobo y nos ta inicia e ora y e oracionnan na honor di Jesus di divino misericordia cu e oracion di consegracion na Jesus misericordioso. riba página trinta i unu. Página trinta i un nos ta resa e orashon Acto di Consagracion na Hesus Misericordioso. O misericordiosísimo Hesus, Bo bondad ta infinito i e tesoronan di Bo gracia ta inagotabel. Mi ta konfia henteramente den bo miserikòrdia ku ta surpasá tur bo obranan. Mi ta konsegrá mi henteramente na abo pa biba bou di rayonan di bo grasia i amor ku a brota di bo santísimo kurason riba cruz. Mi ta deseá di propagá Bo misericòrdia pa medio di obranan spiritual i corporal di misericòrdia, specialmente na resa pa combershon di pecadornan, pa consolá pober i afligidonan i pa yuda enfermonan. Pero abo ta bai protehá mi manera bo propiedat i bo gloria. Pues mi ta teme tur kos di mi debilidat i mi ta spera tur kos di bo gran miserikòrdia. Ku henter humanidat por konosé bo gran miserikòrdia i pone henter su speransa den dje i alab'é pa tur eternidat. Amèn. Amen. I awe nos ta selebrá tambe fiesta di La Virgen di Fátima, e promé aparishon di La Virgen di Fátima aya na Fátima, na Portugal, a tuma lugá riba diestres di mei. E fecha ei nos ta selebrá awe i nos ta rekordá ku e tres pastornan a haña bishita di La Bírgen ku a keda yamá Bírgen di Fátima. Ku esei laga nos. Ban resa e orashon riba página trinta i dos na Mama di Miserikòrdia, awe spesialmente dediká na La Virgen di Fátima. Orashon riba página trinta i dos. O Maria, mi mama, mi Señora, mi ta ofresé Bo mi alma i mi kurpa, mi bida i mi morto, i tur loke bini despues di esei. Mi ta pone tur kos den Bo man, o mi mama. Kubri mi alma ku Bo mantel birginal i duna mi e grasia di puresa di kurason, alma i kurpa. ku bo poder defendé mi di tur enemigu, espesialmente esnan ku ta skonde nan malisia bou un máskara di birtut. Amèn. Amèn. I awor, rumannan, laga nos ban riba página. Nos ta kontinuá riba página trinta i dos. Ei nos ta resa e orashon pa tres or di atardi i nos ta kontinuá ku esei riba página trinta i tres. Orashon pa tres or di atardi. O Hesus miserikordioso, Amante di almanan, mi ta implorá Bo pa e agonia di Bo sagrado kurason i pa e dolónan di Bo Inmakulada Mama. Purifiká ku bo sanger presioso e pekadornan di henter mundu ku awor aki ta den nan agonia i ku tin di muri awe. Kurason agonisante di Hesus tene miserikuardia ku tur esnan ku a muri i ku tin di muri awe. Doloroso i inmakulado kurason di Maria pidi pa e afligidonan, O Hesus! Bo a muri, pero e fuente di bida a brota pa e almanan, i oseano di miserikòrdia a habri pa henter mundu. O fuente di bida infinito, miserikòrdia divino kubri henter mundu i hasi bo mes basha riba nos. Hesus di divino miserikòrdia ta bisa i ta proklamá na Santa Maria Faustina Ku e alma ku resa a tresor di e tarn pa e fayesidonan, lo mi no nenga nada si e pidi mi esei pa e meritonan di mi pashon i mi morto, pasobra tresor di atardi ta un ora santu i sagradu. Esaki ta loke ku Santa Maria Faustina a skibi den su kuaderno, den su diario, i a keda asina rebelá na nos tambe. Ta p'esei, mi rumannan, animá bo mes, kual sea e situashon ku bo ta den e momentu aki, kual sea e situashon ku bo ta pasando den dje na e momentu aki, animá bo mes, pasobra tres or di atardi ta un ora santu i sagradu. E ora aki, Hesus ta para habrí pa risibí ami i abo i nos tur ku ta bini ku nos kurasonnan hihí, pero ku e konsiensia, ku e sertesa i ku e fe ku ta di bèrdat for di ku si kustia a brota awa i sanger ku a habri pa nos e fuente di miserikòrdia. Laga nos pidi tambe riba página trinta i seis, e último página di e devoshonario, laga nos pidi e interseshon di Santa Maria Faustina. Página trinta i seis, Orashon na Santa Maria Faustina. Santa Faustina, bo a bisa nos cu bo mision lo sigui despues di bo morto y cu bo no lubida nos. Ademas, nos Señor a duna bo e gran privilegio bisando bo pa distribui gracianan manera bo ke, na kende cu bo ke y ki ora cu bo ke. Cu confiansa mi ta pidi bo intercesion Pa optené e grasianan ku mi mester, spesialmente esnan ku nos tin den nos kurason. Yuda mi pa mi konfia den Hesus, manera abo a hasi, i asina mi glorifiká Su miserikòrdia kada dia i na kada momentu di mi bida. Amèn. Amèn. Mi ta kere ku ta un bon momentu Noraima pa nos ban un ratu den e Beibel pa nos, den e Palabra di Dios, pa nos ban skucha Loke ku Señor Hesus ke papia ku nos awe pa medio di su Palabra? Awe nos ta tuma teksto for di Baruch, e buki di Baruch. ku a skibi un karta na rei Yeremias. Anto Baruk ta kapítulo seis, versíkulo unu te ku shete. Baruk kapítulo seis, versíkulo unu te ku shete, karta di rei Yeremias. Esaki ta un kopia di e karta ku Yeremías a manda pa e israelitanan ku rei di Babilonia tabata bai hiba Babilonia komo prisionero. Den dje el a komuniká nan un mensahe ku el a haña di Dios, Boso a peka kontra Dios, p'esei rei Nebukadnesar di Babilonia lo hiba boso su pais komo prisionero. Una bes boso una bes na Babilonia, boso estadia aya lo dura largu, hopi aña, shete generashon, pero despues lo mi saka boso den pas i prosperidat. Awèl. Na Babilonia boso lo mira diosnan kargá riba lomba di saserdotenan, diosnan trahá di oro, plata i palu, ku ta yena e hendenan aki ku rèspèt. Tene kidau anto, pa nunka boso no imitá e paganonan aki. no keda yen di rèspèt pa nan diosnan. Ora boso mira nan karga den proseshon di hende ku ta adorá nan, pero bisa den boso mes, Ta abo so, Señor, meresé adorashon, pasobra mi angel ku ta boso E ta cuida boso bida. E ídolonan ta enchapá cu oro i plata, nan tin lenga trahá di artesano, pero ta un engaño i nan no por papia E hendenan a kohe oro i a traha korona pa pone riba kabes di nan diosnan, komo si fuera nan tabata pòkchi di pronk. Pero, tin be a sosodé tambe ku saserdote ta hòrta oro i plata for di e di nan diosnan i us'é pa nan mes. Nan ta asta duna prostitutanan di tèmpel fo'i dje. Nan ta bisti e idolonan, e dios aki di oro, plata i palu paña manera hende bibu, pero e diosnan bistí den paña púrper no por protegé nan mes kontra frus i komo hende. Esaki ta palabra di Señor, Nos ta alabá Bo, Señor. Mi a lesa Barúg kapítulo seis, versíkulo unu i m'a sigui despues di shete te ku versíkulo dies. Pues m'a resa Barúg kapítulo seis, versíkulo unu te ku dies. Netamente no raima awe tardi, Baruch. E buki aki ta trata e karta di Jeremias komo atvertensia na nos antepasadonan ku a bai Babilonia pa nan no kai den idolatria. I awe ku nos ta selebrá subimentu, asension, di Hesus, ta netamente un momentu bunita pa nos para ketu na esaki. Anto no tin koinsidensia, pasobra no ta for di trempan ni ami, ni Noraima, ni Edson, nos niun no a palabrá ku ta asina ki e tarde ki ta bai kana. Tur kos ta sosodé pa obra di spiritu santu. Tur kos ta sosodé di e forma ku e tin ku sosodé, di e forma ku spiritu santu a plani'é. i nos ta haña nos ku e karta aki ku ta papia di e bobedat di idolatria. Pasobra ta diosnan falsu, diosnan di oro i plata i di palu no raima ku no ta riba nos niun kaminda, pasobra den nan lo no tin salbashon. Ta netamente pa ivitá esakinan Hesus, ora ke ta subi na shelu, el a bisa, Mi ta bai, boso no keda no keda tras tristu, i no bira tristu, pasobra mi ta manda pa boso e Paráklito, e Yudadó, esun ku ta bin kompañá boso. Anto, nos no tin pa kiko komo pueblo di Dios pa desesperá ni kai den idolatria, pasobra nos tin un Dios bibu. Ku aunke el a bai, el a manda su spiritu santu bibiente yená ku e kandela di amor pa bini i keda huntu ku nos pa kompañá nos. Pues e teksto aki, komo atvertensia den karta di Yeremias na e rumannan ei ku a bai Babilonia, pa nan sa ku maske nan kai prezu aya, maske tin preshon riba nan, pa nan no cai den e idolatria, den e adoracion di e diosnan falsu aki, diosnan cu lo no por yuda nan cu nen den nada. I e ta conta pa nos tambe den e tempo aki. Sí, esei ta corecto. Anto locual cu Ruman Francis tambe a bisa cu despues cu Jesus a subi bai Shelu cu el a priminti cu e ta manda Spiritu Santu, nos Yudadó, atrobe ta bole demostrá nos ku e no ta bandoná nos, ku maske ku el a bai, nos no mester ta tristu pasobra no ta un abandono. El a e ta manda su Spiritu Santu pa sigui guia nos i mustra nos e kaminda pa yega serka dje. Sigur, sigur. Sigur, sigur. Anto no tin, no tin, no tin motibu pa nos kai den e lokenan ku ta di idolatria. No tin nin motibu pa nos bai buska e kosnan laga nos yama nan na nan nòmber. E lugánan ku nos por bishitá ku te den e tempu aki ainda ta eksistí, pero nos mester keda firmi ku konfiansa ku nos fe ankrá ku Hesus a hasi loke kel a hasi pa kumpli. Cu su mision cumpli cu loke su tata mand'e p'e haci, pero e ta bay y e ta pidi Tata pa manda e Spiritu Santu pa nos, pa nos keda compaña pa netamente evita cu den desesperacion y debilidad nos ta cay den idolatria. Juist. Nos seken men eigenlijk no tin ningun excuse. Asina ta. Asina ta. Sigur sigur. Laga nos Laga mi comparti un ratu no Raima for di e. Diario di Santa Maria Faustina, e loke ku el a bisa ku Hesus a papia kune el aki mas bien, e ta papia di esaki den su diario riba e artíkulo treshent i dies, artíkulo treshent dies, e ta papia di. Netamente e loke ku Hesus a hasi dia ku el a instituí e Santísimo Sakramentu, e Djawesantu. E ta bisa aki ku, Mi ta duna bo un parti chikitu di e redenshon. e redenshon humano. Abo ta e alivio den momentu di mi agonia. Ku otro palabra, Hesus di Divino Miserikòrdia ta bisa Santa Maria Faustina i nos tambe ku den e Santa Ostia, e ostia chikitu ei, Esei ta un parti di e redenshon di e género humano, anto ku kada bia ku nos partisipá na esaki, nos ta bira i forma parti di e alivio ku e ta sinti na momentu di su agonia. Esta bunita Pa bo mira Noraima kon tur e diferente tekstonan aki i tambe awor tumá for di e diario di di Santa Maria Faustina, nos ta haña trobe un konekshon ku e spiritu santu ku ta esun ku pa medio di dje Hesus ta instituí e Santísimo Sakramentu, anto ku Hesus ta bisa cu esaki ta un parti caba, un parti chikitu su redencion, kem'e nos participacion cada bia na e na Santa Eucaristia, na celebracion eucaristico, ta duna nos ya caba un tiki experiencia di e redencion di e genero humano, anto Hesus ta bisa cu esaki ta pa e un momento di alivio den su agonia. Wow! Hopi profundo. Diario treshenti dies, diario di Santa Maria Faustina di Koalska ku ta papia ku nos awe tokante e redenshon chikitu ei ku nos ta biba kada bia ku nos partisipá na selebrashon eukarístiko. Laga nos ban un ratu bèk den nos deboshonario i aya Noraima mi tabata ke pa nos ban resa huntu e orashon riba página, sí, e orashon na Señor di Misericordia i Amor, diario ochenta, riba página binti i ocho, i e ta kontinuá riba página binti i nuebe. Hesus, Dibino Prizonero di Amor, ora mi konsiderá Bo amor i kon Bo a humiliá Bo pa mi, mi sintí nan ta pèrdè ánimo. Bo ta skonde Bo mahestat inkonsebibel i Bo ta humiliá Bo rebahando Bo mes pa ami, un ser mizerabel. O Rei di Gloria, maske bo ta skonde bo bunitesa, e wowo di mi alma ta kita e velo. Mi ta mira e kor di angelnan ku ta honrá bo sin stòp, i tur e potestatnan selestial ta alabá bo i ta bisa kontinuamente, Santu, santu, santu bo ta. O kende por komprondé bo amor i bo miserikòrdia insondabel pa nos? O prizonero di amor, mi ta sera mi pober kurason den e tabernakel aki pa adorá bo sin stòp di dia i anochi. Mi no sa di ningun opheshon na e adorashon aki. Maske mi ta físikamente leu fo'i bo, mi kurason ta semper ku bo. Nada por stroba mi pa stima bo. Amèn. Amèn. Hesus, ti di binu miserikòrdia. Nos ta konfia den bo. Hesus i dibino miserikòrdia. Nos ta konfia den bo. Hesus i dibino miserikòrdia. Nos ta konfia den bo. Abo mi ruman ku ta na kas, nos ku ta siguiendo riba nos paginanan di Facebook i tambe los hispanohablantes ke nos estan siguiendo and all of you English speaking.

I oi no es el dia ke nosotros bamos a pedirle nada. Awe nos no ta pidi Hesus di rib'e miserikòrdia nada. Nos ta ofresé i e petishonnan ku nos tin riba e dia di asenshon aki di Hesus, outomátikamente e ta subi te den shelu serka Tata ku nan. y nos lo haya respuesta riba nos peticionnan, riba nos necesidadnan. Y nos ta pidiele tambe pa eradicacion di e pandemia di Covid y pa pronto tur casonan cu ta complica cu mester haya un solucion cu esainan por haya e solucion pa medio di e mesun Jesucristo di Divino Misericordia.

no laga nos cai den tentacion, ma libra nos di malu. Mi ta cuminda bo, Maria, mama di divino misericordia, mi ta cuminda bo, bo ta yen di gracia, Señor ta cu bo, bo ta bendiciona den tur muhernan, y fruta di bo barica, Jesús, ta mencioná. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pekador, aor i na ora di nos morto. Amén. Credo, Mi ta kere den Dios Tata Todopoderoso, Kreador di shelu i di tera, i den Hesucristo, su úniko i uno Señor, ku ta konsebí di spiritu santu ku a nase di Maria Virgen ku a padesé bou di Ponsio Pilato ku a wòrdu krusifiká, a muri i tabata derá ku a baha den reino di mortonan. Riba e di tres dia el a resusitá, el a subi na shelu i ta sentá na man drechi di Dios Tata. Todopoderoso. Djei lo bini pa husga bibu i morto. E ta kere den spiritu santu, iglesia santu i katoliku, komunion di santunan, pordon di piká i resurekshon di karni i bida eterna. Amén.

Tene misericordia cu nos y cu enter mundo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Tene misericordia cu nos y cu enter mundo. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Tene misericordia cu nos y cu enter mundo. Nos ta ban riba pagina binti uno y nos ta continua cu e letania na Jesus misericordioso. Señor tene piedad di nos. Señor tene piedad di nos. Cristo tene piedad di nos. Cristo tene piedad di nos. Señor tene piedad di nos. Señor tene piedad di nos. Jesucristo tende nos. Jesucristo tende nos. Jesucristo scucha nos. Jesucristo scucha nos. Dios Tata cu ta na cielo. Tene piedad di nos. Dios Yu Redentor di mundu. Tene piedad di nos. Dios Spiritu Santu. Tene piedad di nos. Santisima Trinidad un solo Dios. Tene piedad di nos. Hesus Rey di misericordia cu a redimi mundu. Mi ta konfiá den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Pa kende tur kos a ser kreá. Mi ta konfiá den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. U a santifiká nos. Mi ta konfiá den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Kende a revelá nos e misterio di Santísima Trinidat. Mi ta konfiá den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia ku a manifestá nos e omnipotensia di Dios. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia ku a manifestá na nos den e kreashon di e spiritu selestial. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di miserikòrdia ku a forma nos fo'i nada.

Hesus, Rei di misericordia cu ta concedé nos e hustificacion den e Verbo encarná. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia cu ta duna nos misericordia pa bo santu heridanan. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia cu a duna nos Santa Virgen Maria como Mama di misericordia. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia, kende a bira carni den scochi di la Birgen Maria. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia, kende a sufri pasion y morto. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia, cu a yuda semper y na tur parti. Mi ta confia den bo. Hesus, Rei di misericordia, cu ta yuda semper y na tur parti. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia ku ta generoso ku bo grasianan. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia ku a manifestá i a revelá nos bo misterio dibino. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikordia ku a manifestá bo mes ora bo a lanta bo santa iglesia. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia ku a instituí Santu Sakramentunan di boutismo i rekonsiliashon. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia ku a regalá nos Santísima Eukaristia i saserdosio. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di Miserikòrdia ku a duna nos birtutnan di fe, speransa i karidat. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di Miserikòrdia ku a manifestá bo mes pa kombershon di pekadornan. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di Miserikòrdia ku a revelá bo mes pa santifikashon di hustunan. Mi ta konfia den bo. Hesus, Rei di Miserikòrdia Cu ta riba santunan na cumbre di santidad. Mi ta confia den bo. Hesus Rey di misericordia. Cu ta basha fo'i bo santu heridanan. Mi ta confia den bo. Hesus Rey di misericordia. Cu ta brota fo'i bo sagrado curason. Mi ta confia den bo. Hesus Rey di misericordia. ku ta duna speransa na e almanan ku ta den desesperashon. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia ku a kompaña'n tur hende, semper i na tur parti. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia ku ta kalma nos ku yobidanan di bo grasianan. Mi ta konfia den bo. Jesús Rey di Misericordia, abo cu ta consuelo di enfermonan y afligidonan. Jesús Rey di Misericordia, abo cu ta e unico consuelo di e curazonnan fligi. Jesús Rey di Misericordia, abo cu ta refugio di moribundonan. Jesús Rey di Misericordia, abo cu ta speransa di e almanan di purgatorio. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Abo ku ta korona di tur santu. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Abo ku ta e goso selestial di esnan salbá. Mi ta konfia den bo. Hesus Rei di miserikòrdia. Abo ku ta e fuente inagotabel di milager. Mi ta konfia den bo. Lamchi di Dios ku ta kita piká di mundu. Pordona nos, Señor. Lamchi di Dios cu ta kita picá di mundo. Scucha nos, Señor. Lamchi di Dios cu ta kita picá di mundo. Scucha nos, Señor. Lamchi di Dios cu ta kita picá di mundo. Tene piedad di nos, Señor.

Mira nos, nos ta supliká Bo segun e abundansia di Bo miserikòrdia. Engrandesé Bo miserikòrdia pa den tribulashon di mas grandi di nos bida nos por kumpli semper i fielmente ku Bo santu boluntat, ku den Su mes ta miserikòrdia pa medio di bo Yu i nos Señor Jesucristo, kende como Dios ta biba i reina cu bo den unidad di Spiritu Santo den tur siglo di siglonan. Amen. Amen. Jesús di Divino Misericordia. Mi ta confia den bo. Jesús di Divino Misericordia. Mi ta confia den bo. Hesus di divino miserikòrdia. Mi ta konfia den bo. Noraima, Asina ki nos ta yega anto na final di e ora santu i sagrado aki. Pero promé ku nos bai, mi ta tin un par di partisipashon. Esun promé ta ku mi ta invitá di parti di Pastora Una Mercedes tur fielnan Pa partisipá na e promé nobena, e promé nobena di Iglesia Katóliko, paso e tabat'ei promé ku tur otro, ta p'esei awe Asenshon i e Paráklito ta bini, e Spiritu Santu ta bini, pues e nobena aki na honor di di Spiritu Santu ku ta inisiá mañan, su patrono E patrono e ta patrono di e misa di Tera Cuará, pero nos tin den e diferente parokianan e nobena aki cu ta inicia. Mi ke recomenda rumannan na nomber di nos grupo di oracion i Mision San Pio Corsou, Padre Pio tambe ta recomenda e nobena aki, e oracionnan na Spiritu Santu ku a kompañele den su bataya i kontra e enemigu. Pa nos, si bo no por resa di tera e nobena, alo ménos hasi e trido i bo ta asistí den e parokia ku ta serkano di bo kas, teniendo kuenta ku e distantiamentu sosial i tur e reglanan ku ta stipulá pa e mitigashon di e viru aki ku ta asotá nos pueblo tambe. Banda di esei mi ker a hasi ekstendé un invitashon for di awe na tur fielnan pa dia binti dos di sèptèmber nos ta bai, binti dos di mei, perdon, binti dos di mei, binti dos di mei, nos ta bai kuminsá ku e trido na honor di Santu Padre Pio di Pietrelcina. Normalmente nos lo ta resa e Roma, nan ta resa e Nobena i nos ta resa e Trido e tres dianan kuminsando for di binti dos di mei, binti tres e ora nos ta hasi orashon for di e buki di Nobena i binticuater tambe nos ta resa e ore pa completá e trío i djamars dia bintisinku di mei boso ta keda cordialmente invitá esunnan cu ta na Corsou ta keda invitá pa nos por participá na celebracion di Santa Eucaristia na Parokia di la Virgen di Alta Gracia pa seis or di atardi nos tin celebracion eukarístiko na honor di Santu Pader Pio. Normalmente riba e dia ei nos a tin misa riba djamars anochi, pero pastor ta dispuesto pa selebrá pa nos e eukaristia ei na honor di Santu Pader Pio. Pues for di awor aki na Roraima nos ta animá tur hende pa nan, Unu, sigui e nobena i òf e trido na honor di Spiritu Santu den e parokia di nan eskoho, i pa sigui despues pa dia binti dos, binti tres i binti kuater e triduo na honor di Santu Pader Pio di Peterchina ku ta kulminá ku un selebrashon eukarístiko dia binti sinku na Misa di la Bírgen di Alta Grasia. Pa awe tardi esaki tabata tur kos. Nos ta gradisí boso ku boso tabata huntu ku nos. Nos tabata ku nos tabata den un momentu trobe di goso den nos kurason den presensia di spiritu santu i nos ta kontentu no raima ku un biaha mas nos por a sirbi di instrumentu pa kada un di e rumannan ku a sigui nos pero ku Hesus tabata dispuesto na usa nos komo su instrumentu pa trese e mensahe aki den e ora santu i sagrado. Amen. Un placer di mi parti tambe cu en berdad Señor ta usa nos manera e ke, con cu e ke pa medio di Spiritu Santo. Amen. Pues pa cada un cas di famia e bendishon di Hesus di Divino Misericordia, di Hesus cu a subi na shelu y cu a manda pa cada un di nos e regalo di Spiritu Santu, cu esaki por tuma biba den nos curason na prome lugar y cu e por keda reina den nos bida y den nos hogar. Ku asina sea, na nomber di Tata, di Yu i Spiritu Santu. Amen. Amen. Un felis atardi, un felis dia di Asenshon pa esunnan ku tin wikènt largu, bai poko poko kuida kurpa i nos ta mira otro mañan ku Dios ke pa tres or di atardi aki mes riba nos página Orashon i Mishon San Pio Kòrsou. Un felis atardi. Ayo. Di mañan Dios ke. Chao. Di Dios ke.